Хәерле көн. Менә подписчикларым, менә карагыз әле. Не пересерне. Салкында 7 майда. Юк, булары 13 майда утырттым икән. 13 майда утырттып кайтып киттек. Менә төштек. Бүген ничәсе?

Шулай иттереп, әнә ниләр утыра, викторияләр чәчәк аттым. Менә бүген баны ап төштем, әле утырта алмыйм, һаман йөрим. Ашарга пешердем, аш пешердем. Әйе, суган белән пирожки пешерергә җыенам. Аны комарларын ясап куйдым. Эч, эчке ниләр. Менә кәбестәләр Менә чыктылар. Елга киткәч үскәннәр инде. Күптән утырттым инде боларны. Ана чүпләрен утырга кирәк. Мысында. Менә болар да чыккан боларны соңлап утырттым. Әй. Әй, ана цветная капуста дип аталама. Менә монда дикий суганым. Анда перец утыра. Монда Әйе, болар ни? Охо, дигәндә су кирәк. Помидорларга хәзер кирдән сибеп чыгарга. Менә монда шулай помидорларны утыртып куйдым. Әйе, менә күбесе дизенчә майда менә болар утыртылган. Менә әле күбесе утыртылман да тыгылган гына. Әнә менә шулай иттереп вакыт тими. Әбине, әби Хәзер э, мин биле дә авырта. Әй, бару йөри инде шунда. Әй, менә. Аның матур көннәре, җылы көннәре булса, Ярби Ходай рәхмәте нитеп китте. Менә ана җиләкләр, әй, суган да, менә анда тоже җиләкләр утыралар. Әй, менә боларга э, су сибергә. Аннары суган утыртырмын дип торам. Оппа, сибеп чыгырга инде. Ярар, менә шулай иттереп эш башланды. Әби бабайларның әйе, менә шулай иттереп балалар булышкалар буенча шунда без әзерәк боларын нитәбез инде. Әле теплица ясадылар. Эш күп булды. Менә шул казылмаган җирләр дә күп. Әле чәчелмәгән. Кишер дә чәчелмәгән. Чөгендер дә. Потому что она җирләре өлгермәде быел. Менә хәзер әнә теге башка суган утыртырмын димен. Монда минем карагыз, менә монда минем ирем эшләп ята.

Ай матур, ай матур. Менә караса. Әйе. Әнә тегесе дә ачыла. Әле ачылмаган асы. Менә анда. Нидер тегесендә дә ни күрәм инде. Чәчәкләр. Иске ягында. Ана тегесендә. Ана. Ой. Әйе. Менә субханалла. Монда эштә күп. Бу безнең иртә кигән атлы булды да. Языбыз. Әле хәзер дә яз, конечно. Тиз генә бөтен җирне җылытып ыргытты да, аның бер файдасы булмады. Чәчкән әйберләр, чыккан әйберләр, алар бөтенесе кырылды. Кипте. Туңдылар, короче. Әйе. Әнә клен да нәрсә сеңәр. Балан да яфрагы кырган баланның. Менә монда корлыганнар. Ниләр инде крыжовниклар. Әйе. Менә монда Пожалуйста, сары чәчәкләр. Әйе. Алардан кытыл булмый инде. Берничек тә менә шулай иттереп. Ата таушы. матур әйе менә шулай иттереп безнең эш күп эш күп эшеп бетереп булырмы әйе менә менә монда чия дә инде Алар менә чәчәк тә атканнар ахыр. Кайберләр аткан, кайберләр туңган ахыр дип белгән инде монда. Менә шулай иттереп. Исәнлек саулык белән эшләргә насыйп итсен. Балаларга, ныкларга, үзебезгә юк юк та бит ул кирәк. Калдыр. Юк юк үзем итәм калганы. Ут тотканда. Эй, шуның кадәр әле кыелмыйча алма бирсә, була әле бу. Эй, Худаяса. Бүген көн матур айды дисәң дә була. Алда өскенне. Урамга да чыгып булмый иде. Салкын инде. Тын алып булмаслык салкын диясе кал. Ә? Төшердем. Ә?

Ой, субханалла. Әйе, чияләр. Йо, чияләр дә атмаган. Менә мерләнеп торалар үзләре. Менә бу алмагачны гына атты. Юк, атта башлады. Атмаган бу. Менә, күрәләр. Менә, менә атта башлады. Менә, менә.

Хәзер әйтәм, кая икән. Ярар, пока, пока. Менә монда карлыганнар шулай. Әйе, бисәләр бик шәп була инде. Туңмаган булса. Вот. Эшлим генә дип торам мужик. Тузганакларны төшердем бит инде. Бу сар бу сары чәчәкләрне бер кая итеп бетереп булмый бит. Бирә дә тамыры еракта. Менә шул эш башланды. Кипит. Кипит иттерсен эшне. Әби, әби белән бабайның менә самсакларга да әзрәк тиеп алды. Карау, пожалуйста, тебе. Әйе. Давай, пока, минем подписчикларым, минем карап баручылар, дуслар, туганнар, балалар, оныклар. Пока-пока. Исәнлек, саулык барыча безгә дә телим. Исәнлек булса шәп була, исәнлек булмаса юк. Бер нәрсә дә шәп булмый.